Oi mat, sadar sadar ikam, jangan aur malempok tarus, apapa hasil, apa paidahnya malempok tuh, kada usah atu ja malempok ikam, daripada ikam malempok tarus baik duitnya kumpulakan, kawinan aku haja nah, gasan apa ikam tuh malempok, dadah si lalu sanak ai. Aihaihaihaiha, kadada lagi nah malempoknya disini cil ai. He'e. Ni siapa gerang ngarannya leh? Bainah underscore cidot. Ya, salam lah gasan Bainah nah. Mudahan panjang umur, merah rejeki, ganal jua. Kailong nini handak mau barasa siden, tulakan badadua ka KFC. Sampai di KFC, kadada lagi batulis memesan makanan, langsung maacung tangan isin ayam dua ja. Bulik sini duduk pulang sini ka bangko tadi kan batatai nini. Kada lawas datang ayam tadi kan. Nang nini langsung manyikat haja. Wah hantam banar nini nang kaini masih badiam haja. Jadi pegawai fc memperhatiakan banar kenapa kayan kayan cinta mati banar kaya itu lawan bini sampai makan ja dihadangi. Coba pang ikam takuni ja kenapa jadi sidin badiam tu. Wah mun datangnya petugas kfc tadi lawan si lawan kai bebisik haja. Kai umpat betakun pang kailah jar. Mua pian ni cinta mati banar ah lawan bini nah sampai makan ja pian tunggui pian kada makan lagi manyahati ai kai kalinya nang kaitu pang jar aku cinta mati cinta mati ja bujur aja cuma aku gigi palsu bagantian Assalamualaikum. Ya ya ya ya oke oke oke lucu lucu kawan ai mm ikam bayangkan misalnya makan di KFC pulang gigi palsu bagantian. Aku membayangkan aja gelianan kam asli ya. Kita next aja gin lah cari bibinan yang ohai ohai nah. Jangan buhan ikam takuni kenapa aku tuh mabuk tarus. Buhan ikam cukup tahu satu ja sadar ku tu menyakitkan. Oke. Maksudnya dalam kondisi keadaan sadar tuh inya kehidupannya sedih Mun kaya itu kawan nih kada ka tangkisan salid drill. Hiih, saban hari kami tutukar salid drill ja habis gin nak, kaya apa gasan bubuhan pasukan Troy. Hiih, bebagi lah, saikit saurang. Kaya itu ja kah hidupnya wak, gulang guling gulang guling saban hari, HP di picik, guring gawian, kena bejalanan, kaya itu ja nyawa saban hari, apa hidup baik praya. Nah, nah, nah, cangang, cangang, cangang, cangang, tawa, tawa, kujihing, kujihing, ni padahi tampar kah? Kada, kada, kada santai. Ih, aku udah badai jua pang manampar tu. Tapi memang pang kawan ai, wahini kan apa yu ujar urang tu, jaman-jaman nang Milenial aur HP aja di rumah aja, tapi bagus aja jua ya kalo lih, ada sisi positipnya tuh, meskipun di sisi lain kita melihat inya kongoleran, tapi di sisi lain jua inya di rumah aja tarus atau nya paling kada balalah gin kada jauh-jauh pada rumahnya, paling mancari wifi kaitu nah, kada mancari seledrel kaya bubuhanmu. Nah, apakah Juni mau ulu-ulu pasti kam nah. Astagfirullah. Kada makanya lah masa muda tuh habiskan dengan belajar ilmu agama kaitu nah. Ya kalu? Iih, paling kada kita tahu dasarnya barang. Masa ikam urang ni kunut ya inya ruku pulang anjir. Hah? Ayu ha situ. Balajar kena lah. Ya dah gawian gawian kuliahan gujik gujik ja lah ya dah
umai asa handak jua bagangujik kayani gawian. Bulik bulik pantai barebai maantarakan makanan maliliung akan urang di banjir saini ulihan leh umai nak lakas tu baik haji kada pacangan. Amin lumayan lah sagan nukar tarung.
Waduh lih Ulihan manggojek ja cuman aku curiga lah duitnya hanyar. Kada kah ikam imbah mangatik duit ya kalo lih. Tapi mungkin bujur ja jua kan iya kita kada tahu jua iya kak. Mudahan ikam anu barajaki lah. Iya iya mun udah barajaki jangan lupakan kami nih. Paling kada tukarakan lah ruko sabungkus saurang. Nah ham. kada bejugitnya kada kau berenai lih ih muhanya empat jua bejugit kaitu nah awaknya hudah nang kakaini tambah pulang muhanya aduhai.
Kenapa kawan? Datang sini. Iya.
Mana buahnya eh? Pacar aku teh diambil orang.
Pantas saya ikam pacar ikam diambil orang. Muha ikam pas-pasan lawan jua. Keadaan ikam tu kurang kandian buruk ha pulang han. Kaitu pang ukuran kita ni. Ukuran ikam jua. Ikam tu rupa kaya limbu ai. Pantas haja. Astaga.
Ya ya ya ya udah gin. Hihi. Maksudku tu kukira kawannya tadi kan mudinya memotivasi nih. Sakanya manambahi pandiran kada kakaruan. Hihi.

Batubar belakangnya kapal tungkang tu iih ikam bapadahakan bubuhan nang tampat tongkrongan bagusnya warung ya kalo nang di anu akan tu tampat tongkrongannya tu kada nang batubara tu awakmu kalo nang kaya batubara lih kisahnya. Paham nang maksudnya kawan. Maksudnya kemana ih handak bekame heeh mun kada paham pasukan ture liwar heh kada usah gin ku jelaskan ya kalo. Maimbaham nah. Aduh. Ada nang kayanya leh. Set. Kisah imut nih aku jua. Ih, ayo ha ding ai. Mudahan pian anu ya itulah. Nah, ni tamulahi dah kawan nih bibinian tarus nah, ya kalo? Oke, jadi siap-siap kancangi anu nih salawar lah. Asik. Aduh, hah. Hah, oke. Level pertama anyar. Ih santai aja buanmu. Wah Banjar rasa Bali. Ini dia cafe baru Two Season Almeida. Ini ada kopi pamaton dan kita mau coba nih enak banget kada, kada. ngopi. Anu tempatnya biasa aja pang cuman pembawa acaranya nih nah iya kalu ih bagus bagus bagus ya salam lah dari pasukan troy disini bertaan nomor WA nya mun kawa jua.

Cuman bibinian ada. Mungkin nya beduit lah jua iih. Karena kan di benua kita kan kaya itu. Iih kalu lakian yang kada banyak duit meskipun bungas biasanya kada banyak yang handak. Tapi meskipun kada bungas tapi banyak duit bebinian uma ai berebut. Humm benua kita tu. Nah. Mungkin banyak orang mau ubat leh. Kau berpindah hati dari hati ke hati. Ingat, jangan sia-siakan urang yang bujur-bujur lawan ikam karna ikam kada sadar bahwa banyak yang handak di posisi ikam tapi inya mamilih ikam. Ah, mauk. Palir gancang kisah naik HBI bulik ka rumah maka tamakan iwak wadi ja. Makanya gaya hidupmu tu nah disesuaikan hiih jangan handak kisah sugih haja tarus hiih. Aku mamadahi nah gasan pasukan troy lah misalnya ikam tu kawan ai kamampuanmu tu cuman level satu jangan lah ikam bertingkah di level lima.

Han, ku ingat ai masih. Pelakunya pang jua. Okey. Umai li ding, betindik di anu sini nah. Pas suka terus jangan cuba-cuba lah anak batidik disini, akan urang papuyu. Santai santai santai jangan terlalu nang anu kawan tapi bagus haja jua ikam manarbang lah. Pada, dua, mulai. Rapat! Gerak!

Sakali aku berjuang, aku pasti bujur-bujur. Tapi sakali aku kada dihargai, aku pasti bapikir bejauh lawan mencari pengganti. Jaman wahini ni banyak urang nang mangarti arti kata mahargai tapi kada paham caranya keapa mahargai. Intinya, hargai urang nang berjuang lawan ikam pas wahini, marga inya balum tantu esok tu hakun berjuang gasan ikam. Tunasi tadi. Nya mannya ikam bapa. Aku asa tarinding kawan ai nah. Iih. Hargai orang nang berjuang pas wayah ini gasan ikam. Marga balum tentu esok inya masih hakun memperjuangkan ikam. Ya itu aku setuju banar kata-katanya lah. The best ini nih. Makanya apa-apa urang tuh yang handak lawan kita tuh, maksudnya paling kada ikam hargai lah kehadirannya tuh. Iih. Jangan chatnya tuh di read wara. Tapi bang inya kada bungas bang hai hiih pang julih hi biasanya yang handak lawan kita tuh kada bungas pang kawan nah yang kita handaki inya kada handak nah kaitu tuh hukumnya kam. Lagi bahari kuitan anak garing panas kah apa kah hancap mahambilakan ka bawang habang minyak lamak mangasai ka anak nang sakit tu lawan di doakan mudahan lakas ampih sudah wahini kuitan anak garing ambil hp foto anak update status

Aku kadang lagi kita ulang lagi sekali dah. Udah gen, udah gen, kena ngalihan pasukan sore ini kena langsung ke WC ya. Aku suka kawannya mantes lay joget nang nah aja kayak itu tuh. Asli kam apa yuk kayak badak asli aku. Heh, awak kan lamak bener kayak ini. Tambah pulang burit kayak ini kayak ini nah. Heh, kadang beri kapingin lalu aku.

Hubungan antar aku lawan pasukan Troy itu tetap terjalin kita lah, heeh di YouTube. Apabila ikam betamu aku kone di jalan rawa ha lah, heeh. Bang, pian ya kada ano kafe official pasukan Troy, ya, heeh. Jadi kita bakawanan, heeh. Heeh, aku ni kawannya humble aja orangnya, heeh. Kada nah handak nang modelnya high class, kada handak ma rawa tuh. Aku justru bulah konten YouTube bahasa Banjar nih, yaitu aku handak bakawanan lawan bubuhanmu, misalnya tetamu han luar pintul kah di jalan-jalan. Jadi rawa aja, jangan jangan ikam bapikir bang Kahfi kada mahirani, dah pasti ku hirani, asal ikam nyambat anu aja Kahfi official ja, nah pasti aku iih, karna bubuhanmu kan yang mahidupi aku yang nonton videoku, masa aku kada kada apa tuh kada kada respect terhadap bubuhanmu jua kada mahirani ya kalo lih, iih kena ikam unsubscribe aku betul salah, oke kawan lah jadi kita sampai disini aja, terima kasih gasan bubuhan sudah nonton.